Ech weess och, datt mir zu zwee net d'Welt veränneren, mee heiansdo setze mer awer de richtege Pic, datt d'Welt e bësse besser ginn ass. Zu den eenzelne Kommissiounen, wann ech do elo mam der banneschter Kommissioun ufänken, ass virun allem emol e ganz grouse Merci u jiddereen, CGDIS, Police, alleguerten, déi am Héichwaasser esou gutt gehollef hunn an och nach bereet waren, an ech kennen dat och perséinlech, fir an d'Ausland duerno hëllefen ze goen. Dat ass e ganz grouse Geste gewiescht vun eise Corpsen, fir ze soen, mir hunn am eegene Land, a Lëtzebuerg ass ouni Doudesaffer ewech komm, wat wierklech ganz gutt war, a leider ass et awer ee bedéngt naner iwwer 200 Doudeger, datt mir als Land gesot hunn, mir fueren direkt dohinner a mir hëllefen dat deementspriechend. Do ass et e ganz grousse Merci, a mir haten als Piraten och direkt eng entspriechend Campagne lancéiert, fir deene Leit Courage ze auszeschwätzen, déi betraff waren, awer och alleguerten deenen, déi gehollef hunn, fir deenen e grousse Merci ze soen. Kommen natierlech, well ech en Ëmweltkommissioun sinn, bréngt dat mech och direkt zum Klimaschutz, well mir Piraten si wuel déi Partei, déi am kloerste seet, dass dat dote mam Klimawandel ze dinn huet. Ech hunn heiansdo sou Stëmmen héieren an de leschten Deeg, nee dat wär einfach en Onwieder gewiescht. Nee, fir eis Piraten ass et ganz kloer, mir sinn am gaangen eise Planéit futti ze maachen an et doten ass ee vun de Phenomenen, deen doduerjer entsteet. A mir hunn et elo vun uns, datt mer an der Chamber sinn, soe mer et, datt mer an der Klimaschutzpolitik einfach net genuch Ambitiounen hei am Land hunn. Mir sinn nach ëmmer den Overshoot, déi zweetschlechtsten op der Welt, hannert dem Katar. Jidderee schwätzt schlecht iwwer de Katar, Lëtzebuerg ass op Plaz zwee mam 16. Februar. Also dat kann dann net sinn. Ech menge, wéi laang sinn déi Gréng elo? Et vergësst een et, well se näischt maachen. Mee aacht Joer si se elo an der Regierung oder esou, an et ass awer näischt am Klimaschutz geschitt. Mir soen dat all Kéiers, et ass net ambitiéis genuch. Mär hunn do iergendwelch Gesetzer, dat ass esou Greenwashing, Klimapakt, Ëmweltpakt a wéi se nach alles nennen, kritt iergendee schéine Marketingtitel a wat hannen erauskënnt, ass net wierklech e Klimaschutz. Nee, herno ass ëmmer méi Versigelung vun Terrainen oder et sinn aner Projete, wou herno fossil Brennstoffer kënnen nach méi exploitéiert ginn, wéi dat virdru schonn de Fall ass, wat guer net eiser Idee entsprécht, am Contraire. Mir sinn all Kéier der Meenung, et misst een och den Ëmweltimpakt op engem Gesetz moossen. A mir haten eng Motioun dozou eraginn, stellen ech emol vir, et kann ee sech, ech mengen eng Komik hätt sech dat emol net dierfen ausdenken, mir hunn eng Motioun eraginn, datt den Ëmweltimpakt op all Gesetz muss gemooss ginn. Elo kënnt Dir Iech denken, wéi eng Partei do dergéint gestëmmt huet, déi Gréng mam Impakt. Ah nee, dat kinnt ee jo net moossen, nee Ëmwelt, oh nee, sou eppes brauche mer net ze moossen op engem Gesetz, wat ass dat dann, dat brauche mer net, mä also mir reegelen dat all, et deet mer och am Häerz wéi. Ech géing gären, an ech mengen eis ganz Partei, dat Klima schützen. Da denke mer all Kéiers, wéi wann do einfach e Refus kënnt an den 31, ech kann net soen 29, gëtt nämlech nach iergendeng Partei um Rietsebord, déi seet all Kéiers, Klima an esou, wat ass dat, dat gëtt et net. Dat ass einfach och e Wieder. Also dat reegt mech nach ëmmer méi op. Also ganz éierlech, wann ech an der Chamber verschidde Riedner héieren, wat léiwer d'Klima an de Wieder soen, also. Mir hunn eis Strategie ginn. Ech kann Iech dat och soen als Journalisten hei zu Froderäerch villäicht, firwat de Clement a Goergen da roueg do sëtzen. Mee ganz einfach, mir hunn eis Strategie gi wa verschidden Rietspopulisten do hir Show opféieren, deenen net nach eng Tribün ze ginn, wa se do Klimaschutz oder géint Auslänner oder soss iergendengem ginn. Well ech mengen, et ass einfach nëmmen dat, wat se wëllen. Hei, do e flotte Facebook-Video a mir hunn en oder eis ausgemeet. deene Leit, déi déi rietspopulistesch, ma hei mengen ech scho rietsextrem, wann ee verschidde Rieden héiert, net déi Plattform ze ginn, datt se herno nach Support kriten, well déi si jo eigentlech nëmmen doropper räis. Komme mer zum Déiereschutz. Do hate mir eng Motioun eraginn, an déi läit eis wierklech um Häerzen, dat war fir d'Klappjuegd hei am Land endlech ze stoppen. Wat krute mer do? Sinn op eemol kräiz d'Japarlementairen opgetaucht a wat net nach alles. Do wëll eng DP dann elo mat semi-automatesche Waffe wëllen se dann op d'Juegd goen, fir dat ze regléieren. An Nuetssichtlinn, dat war jo nach eng, ech mengen, dat waren déi rietspopulistesch Parteien, déi op eemol domadde komm mat Nuetssicht. Dat heescht, Dir hutt op eemol semi-automatesch. Mär froe fir eng Klappjuegd ze verbidden. Dat muss ee sech emol virstellen. Mir wëllen eng Klappjuegd verbidden an der Chamber, kréien dat ofgeleent, natierlech. Aner Parteie froe semi-automatesch Waffen op enger Juegd hei am Land an nach Nuetsiichtsgeräter. Also heiansdo weess een net, wou een do hikënnt. An Dir kënnt Iech virstellen, datt mer heiansdo en héije Bluttdrock hunn an där Chamber. Dat kënnt Dir Iech jo mol virstellen. Zur CO2-Steier, do ass et, mir hunn et elo schonn honnertmol gesot, mee och do geet d'Regierung net drop an, D'CO2-Steier soll net si fir déi Kleng ze belaaschten. Mir hu Risekonsumente, déi Diesel, Bensin a wat net nach alles, Kerosin benotzen. Kerosin huet d'Regierung sech elo geflücht, dass se se iergendwéi eng Kéier eppes Europäesches wëll maachen an dann och nëmmen nach déi Inlandsvollen, sou quasi herno ass ee Prozent ofgedeckt vun all de Volle vun hirer Kerosinsteier, obwuel jidderee weess, dass Kerosin ee vun de gréisste Klimakiller ass, wann ee berechent, jo, Findel, beim Findel, also ech kommentéieren elo keng privat Entreprise, mee un sech ass et jo eng staatlech Entreprise. Mär hunn an der Chamber gesot gehat fir géint déi Low-Cost Airlines, datt een e Minimalpräis muss hunn. Dir kënnt dat an Éisträich nokucken, dat fonctionnéiert ganz gutt. E Minimalpräis, fir datt een net de Klima do nach eng Kéier schiedegt. Bon, elo huet vun enger grousser Lëtzebuerger Airline ee gesot, wann ee mat enger Low-Cost flitt, géing e méi den Ëmwelt schuede wéi mat enger deierer. Mä ech war nach ni der Meenung, datt et eleng den Ticket wär, deen dat mécht. Mee do ass awer och nach ze erwänen, datt mir Piraten eng Motioun duerchkritt hunn, jo, dat soll och nach virkommen. Mir haten eng Motioun geschriwwen, dass den CO2-Ausstouss um Ticket muss stoen, dat heescht, scho wann ee bucht, an nach eng Kéier um Ticket, dass een eng Transparenz menges Wëssens huet. Ech hunn elo nach kee Fluch gebucht, ech hunn awer Kollege gefrot, et steet nach emol net drop, mä dat wär emol ee gudden Ureiz fir de Leit ze soen, wa se da fléien. Et ginn nämlech Airlines am Ausland, déi maachen dat anscheinend fräiwëlleg, an och Buchungsportaler, mä zu Lëtzebuerg hu mir eng Motioun duerchkritt, dass et sollt Flicht sinn. Bon, ëmgesat ass dat och nach emol net. Zur Arméi wat och meng Kommissioun ass, also reege mer eis jo. Mä och ech mengen, mir hu géint komplett alles gestëmmt, wat eng Oprüstung ass. Mä ech verstinn nach ëmmer net, datt mir als Land, an dat huet mech da wierklech opgereegt, dann hu mir an enger Seniorie, datt en do, mir eise Seniore mol net kënnen eng Toilette bezuelen, da mussen déi zu Coop toilen, a mir ginn 300 Milliounen dann einfach mol esou als Budget stëmme fir iergendwou. Et weess jo keen, wat mat deem Arrêt de Real herno gemeet gëtt. Ech hunn eng Question parlementaire gestallt. Mir hu dee Fliger do kaf. Dat ass dee mat der Business Class, net den A400M. Et gëtt jo dee Fliger nach, den A330 Passagiers, den MRRT. Do ass jo eng Business Class dra, wéi mer herno opgedeckt hunn, fir dass een och ka schéin als Minister herno eng Kéier fléien. Mir hu jo do nogefrot per Question parlementaire. Mat deene Fligere gëtt eigentlech näischt gemeet, ausser heiansdo am Tour geflunn. Dat ass och eng komesch Klimaschutzpolitik an eng komesch Prioritéitspolitik. Bon, elo kënnt déi nächst grouss Diskussioun. Ech mengen, Där Journaliste wäert Iech och nach e bësse méi oft dermat beschäftegen, mat deene Milliounen, déi elo un nei Autoen sollen ausgi ginn, wou d'Arméi elo e massive Budget kritt fir nei Autoen. Also wuelverstanen, mir Piraten si fir eng Arméi, déi do ass. Mä si si ganz zefridden, wann déi Waasseropbereedung mécht, wann se de Leit hëllefe kënnt mat engem Héichwaasser oder engem Tornado, wou mer selwer betraff waren zu Péiteng a frou waren, datt d'Arméi do ass. Mä mir sinn awer net. Derbäi, wann déi Strategie wou de Minister Bausch am Moment mécht, datt en an der NATO och bëssen ëmschalt vun defensiv op aggressiv Corpsen, dat ass nämlech dat wou drop erausleeft. Mir haten do eng NATO-Presentatioun gemeet an do wäert d'Lëtzebuerger Arméi an Zukunft op déi aggressiv Pist mat ëmgoen. Dat heescht, mir ginn och méi no un d'Front wéi dat virdu de Fall war. Mir Pirate kënnen dat ganz einfach net ënnerstëtzen. Mir gesinn net, datt Lëtzebuerg, ech wëll net Lëtzebuerg kleng schwätzen, mee mir si kleng, datt mir als Land do musse weltwäit iergendwousch dee Grousse sinn, deen herno iergendwousch vir zimlech wäit mat un enger Front kämpft oder Fligere stellt oder soss iergendeppes. Dat ass wierklech eppes, dat kënne mir Piraten net ënnerstëtzen. Zum Logement, dat wuel gréissten Thema, ech hat mech do viru 14 Deeg oder lescht Woch an der Chamber fierchterlech opgereegt, an do ass et nämlech drëms gaangen, an d'Press hat dat jo och Gutt prouvéiert schonn am Viraus, datt de Promoteur elo 10 Prozent méi kritt hu fir ze bauen. Dat muss ee sech emol virstellen, mir si vun 30 op 20 Prozent erofgaangen am soziale Wunnengsbau, dat obwuel eng LSAP an der Regierung ass. An da si mir higaangen a mir ginn de Promoteuren 10 Prozent méi. Do hate se eis dann do esou Beispiller derbäigeluecht. Ech weess net, ob et e Feeler war vun hinnen, ob iergendeen dat net gecheckt hat. Mir sinn als Beispill derbäi geluecht, wou de Promoteur bei engem Projet am Infomod 16 Millioune verdéngt. Also ech weess net, wee vun Iech bissen zur Pensioun 16 Millioune verdéngt op engem Projet. Dat ass einfach emol esou e Projet, iwwert deen 10 Prozent, wou si de Promoteur méi ginn, dat ass einfach e Kaddo. A mir Piraten kënnen einfach esou eng Politik net matstëmmen, wa mir déi Logementskris wëlle léisen. Gi mer net hin a mir ginn de Promoteuren 10 Prozent méi, wou se kënnen herno deier verkafen an de Leit berechnen, wa se dann do nach mussen déi nëmmen 20 Prozent, also bei eis wier et 100 Prozent gewiescht, ginn derzou, wa se da mussen déi 20 Prozent do ofginn. Dat ka jo net sinn. Déi 20 Prozent, wou se ofginn, ech soen dat elo esou, kënne se mer och eng Baisie méi maachen, mee déi berechnen dach herno souwisou um Kafpräis drop an plus on top hu se nach eng Kéier déi 10 Prozent, wou se kënne méi bauen, wat herno e Riseprofitt ass. Ech verstinn einfach net, datt een esou eng Politik ka maachen. Wa Lëtzebuerg aus dëser Logementskris eraus wëll, Musse mer higoen, datt de Staat an d'Gemenge bauen an dat fir 10 Euro de Meter carré? Verlounen mir solle mat 10 Euro, mir kënnen herno och mat 9 Euro liewen, wann se do e Kompromëss fënn, dat ass och nach kee Problem. Mee mer mussen awer op d'mannst dohinner kommen, datt de Staat an d'Gemengen dat verlounen an net iergendwelch Promoteuren herno dat verkafen, dat souwisou bal kee sech méi ka leeschten. Dann zu menger Kommissioun vun der Justiz a Police, dat ass ëmmer eng ganz interessant. Ech mengen, ech hunn heiansdo ganz aner Vue wéi verschidde Parteien, déi do law and order wëllen duerchsetzen. Also. Mir war bal de Kolli geplatzt an ech hunn dat och do duerch eng Question parlementaire jo vun der Justizministesch bestätegt kritt, dass hei e racial profiling an der Stad Lëtzebuerg gemeet ginn ass an dat och nach aus engem Gemengebudget bezuelt. Also do war mir bal de Kolli geplatzt, dass iwwerhaapt zu Lëtzebuerg esou eppes méiglech ass an dass een do einfach dermat duerchkënnt, jo nee dann komm mir huelen elo mol eng aner Firma, mir maache mat enger aner Firma e Kontrakt an da vergiesse mer, dass mer do Dokumenter hu wou mer Leit op hirer Hautfuerf, Hierkonft oder soss iergendeppes a Rapport gesat hunn. Dat erënnert mech un déi déifsten Zäit. Dat geet dann einfach mol esou duerch. Dat si Saachen, also bon do platzt mir al Kéiers dann de Kolli. Déi selwecht Geschicht elo bei Pegasus, Dir hutt elo alleguerte matkritt, Pegasus, ech mengen dass du fir de franséische President, deen elo schonn ofgelauschtert ginn ass, et weess jo keen heibannen ob en net och derbäi ass, Dir kënnt alleguer de Pegasus op ärem Handy un. Ech ginn och elo un hei, ech liesen hei meng Notize vir, mee ech ginn och elo Pegasus drop hunn. Bon, se kréien d'Hai elo souwisou ze héieren, mee se kinnten zum Beispill, jo, du sees dat, mee se kinnten awer all Chamberskommissioun, well d'Chamberskommissioune gi jo well iwwer WebEx oder esou, kinnten se automatesch mol matlauschteren. Dat heescht, jiddereen, deen eis ausspionéiere will, bon, ech soll jo net mol d'Regierung ausspionéieren, wie weess, mee. Déi kéinten einfach alles matkréien. Do geet dann d'Kamera un an alles. An et geet jo net ëm de Pegasus eleng. Ech hu virun engem Mount an enger Ried gewarnt, datt wann de Lëtzebuerger Staat, a mir wëssen, datt et Trojaner kaf hu, si soen eis nach net wou, mir fannen dat awer nach raus, mir wëssen, datt et Trojaner kaf hu, mir hunn dat an de Justizkommissiounen scho gekuckt, mir hunn dat och scho virdru gefrot, ier dat mat Pegasus erauskomm ass, ech weess déi Maueren ëmmer, an dat geet Iech näischt un, dat si Sécherheetsbedenken, ech fro mech zwar da ween se kontrolléiere soll, wann net d'Deputéierte, mee bon. Dass en Trojaner do wär, esou gesot, den ass do, esou soen ech just net wéi. Mee wann ee mat esou Firme Geschäfter mécht, dann ass jo kloer, dass iergendwousch déi Taux zäitno zu Esch-Anesch landen. Dat hu mer och esou gesot. Dat ass eng Ignoranz vun hinnen do. Mee dat, wat ech am schlëmmste fannen, ass, gëschter, den Här Asselborn huet, ech mengen, et war am Tageblatt, gesot, jo, Lëtzebuerg géing esou eppes net asetzen. Also sinn ech zwar elo gespaant op d'Äntwerte, wou ech kréie vun als QP. Well do hu mer gëschter déi gemeinsam jo lancéiert. Mir hunn Informatiounen, dass och Lëtzebuerg Trojaner asetzt. A mir waren souguer an enger Justizkommissioun esou wäit, dass do d'Justiz selwer gefrot huet, fir déi Trojaner kënnen auszebauen op aner Delikter. Am Moment ass et nach zimlech am Terror, bon, Terror ass e bësse lastig, hein, am Terror, mee dass een dat och nach kéint op anerer ausbauen an du, voire mol, keng Ofneigung ze spiere vun de Majoritéitsparteien, datt een déi Trojaner ka weider ausbauen. An da komme mer zu engem heemlechen Trojaner, wou souwisou jiddereen huet, dat ass d'Vorratsdatenspeicherung. Déi gouf zwar scho virun dräi, véier Joer vun engem EU-Gerichtshaff als illegal erkläert, hei zu Lëtzebuerg ass se nach ëmmer aktiv. Kuerz fir Dir Iech dat eng Kéier ze erklären, och wann Dir als Journalist iergendeen urifft, ass dat gespeichert. Alles ass gespeichert, sechs Méint, alles. Dat hu mir nach ëmmer zu Lëtzebuerg. Dat heescht, mir brauche mol a sech kee Pegasus, fir verschidde Saachen erauszefannen. An dat ass et, wat mol alles muss opgekläert ginn. An do kënne mir Piraten eis net zefridde ginn, wann et herno heescht, Ah nee, aus Sécherheetsgrënn kënne mir Iech dat awer net soen, dat, ah nee, mee wie kontrolléiert dann d'Regierung an virun allem d'Press? Ech menge hei si mer jo nach an engem Fall, wou net nëmmen d'Oppositioun weltwäit ofgeläuschert ginn ass, mee och d'Press. Wee seet dann, dass net iergendee kucke geet, mat wéi d'Press iergendwousch welch Kontakter hat? Well mir hu jo scho puer mol héieren, dass de Quelleschutz net ëmmer esou eescht geholl gëtt, wéi e soll sinn. A mir ware selwer an deene Fäll, dass den Informantë vu Persti-Parlementairen herno bei der Justiz gelant sinn, bezweiwsweis do probéiert ginn ass, erauszefannen, ween dann do iergendeppes gesot huet. Mee mir kënnen awer, also mir zwee kënnen soen, vun eis wäert ni iergendwee gewuer ginn, et komme vill Leit bei eis mat Problemer a mir halen eise Quelleschutz an. Do kënnen se esou vill drécke kommen, wéi se wëllen, mee si probéieren dann iwwer technesch Méiglechkeeten. Mee vun eis Mir halen eise Quelleschutz a vun eis wäert kee gewuer ginn, ween iergendwousch eis Informatiounen ginn huet. Dann nach zur Kommissioun, wou d'Gemenge betrëfft. Et ass och ëmmer interessant, Gespréicher, mee do geet guer näischt virun. Do soll jo en neit Gemengegesetz kommen, mee dat waart déi ganzen Zäit. Eise Problem ass do ganz kloer déi Transparenz. Also mir hätten einfach gären, dass, ka mer soen, déi gréisste 50. 50 gréisste Gemengen am Land e Videostream maache vun hir Gemengeréit. Am Ament ass et jo esou, Dir kritt a ville Gemengen einfach esou e klengen zesummegefaassten Aufsatz, wat do an deem Gemengerot decidéiert ginn ass. Dat beanträchtegt awer Äert Liewen all Dag an der Gemeng. Nee, mir soen, déi grouss Gemengen, déi kleng no an no, wann de Staat kënnt an op de Wee goen, datt de Staat dohi geet an d'Infrastruktur stellt, well déi kleng hole jo ëmmer, Verständlecherweis siänt et net Mataarbechter oder fir dee Stream ze maachen, woubäi haut jo mat engem iPhone iwwert gewësse Portaler kritt een och e Stream hin, mee dass den Innenministère deem dat och nach géing zur Verfügung stelle wäre mer och nach d'accord. Mee eise Punkt ass, mir wëllen, dass d'Gemengeréit a voller Transparenz solle funktionéieren an deementspriechend och sollen, och nach wann et opgeholl ass, géinge mer och nach dermat liewen an enger éischer Phas, live wär natierlech méi cool, mee wa se opgeholl géingen, hätt elo déi Video, wat do an deene Gemengeréit entscheet ginn ass, dass dat géing kommen, huele mer dat selwecht mam Covidcheck. Mir si jo haut alleguerten hei de Covidcheck. Do hate mer eng interessant Diskussioun an der Kommissioun mat der Ministesch, well do hunn ech et dann emol opgeworf gehat, ob e Gemengeréit dann dierft e Covidcheck maachen, well d'Diskussioun war jo, ob d'Chamber dat dierf. Do huet mir d'Inneministesch dann an enger éischter Phas gesot, Ah nee, Här Goergen, da, nee, nee, d'Gemengeréit kënnen, déi sinn net public. Ah sou, hunn ech gesot, oh, dat ass awer eng komesch Interpretatioun. An bei der Réckfro, wéi ech der Madamm Ministesch dann do awer enk et Gesetz virgelies hat, Huet hir Beamten awer du misse soen, Déi Gemengeréit kënnen awer och Covid-Scheck ufroen. Wat wat eigentlech eng grouss Erliichterung ass fir fir d'Gemengeréit, wéi se fonctionnéieren, well mer dann och de Virdeel hunn, datt alleguerten déi vulnerabel Leit, déi elo hu missten per Internet zougeschalt ginn, wou wou ee Geschichten héieren huet, do si verschiddener, déi souzen doheem mat hirem zougeschalt, well se vulnerabel sinn an, E gudde Grond dofir net, do ware se am Gemengerot net ze héieren. Dann huet just een se héieren, dass wat d'Lett esou wäit ewech vum digitale Gemengen heiansdo ass. Do stellt ee sech heiansdo Froen. An dann hu mer nach ëmmer, ech mengen, et ass esouguer e Gesetzestext, wou mer proposéiert do hunn fir e Biergerrot, dee mer hu mer och nach ëmmer lafen, dass d'Bierger kënne vill méi sech bedeelegen, national souwéi kommunal, well eis Piraten läit dat wierklech um Häerz. Déi Biergerbedeelegung ass jo quasi hei zu Lëtzebuerg, muss ee jo Schonn d'Streiken a 50.000 Leit hu fir iergend eng Biergerbedeelegung kënnen ze maachen an deementspriechend si mir awer do der Meenung, datt e Biergerrot dogéint och Hëllef schafe. Merci.